Çiyayê Kurmê ji Efrîn e. Tevî dîroka Kurdistanê ji bo wan belgeyeke dîrokî ya hevpar heye û dîmenekî biçûk jê ye. Di heman demê de jî beşek ji dîroka Sûriyê û bi giştî Rojhilata Navîn e. Û tevlî hemû pêvajoyên dîrokê yê di ser re çûne bûye, para xwe ji binkeftin û serkeftinê girtiye. Ev jî ji ber cihê wê yê jeopolitîk û herêma wê ya çiyayî, daristan, hebûnên xwezayî, hewaya xweş, ava pir û deryekî hemleyên ji asayaya biçûk û an jî ji Deriya Sipî û an jî ji Şamê ve tênê. Erebên Musilman bi navê welatê Siman bang kirinê û weke golê hatiye bibe çavdêrê Kurdistan û welatê Şam ve ji ber li ser sînorê Roma ne. Derbaskirina ken û kurtên wê jî ku beşekî ji rêzê çiyayê Toros û Amanosê ye, ketina dagirkeran ya welatê Kurd û Ereban hêsan dike. Rûpîvana Efrînê zêdetirî du hezar kîlometr çargoş e û dirêjahiya sînorê wê bi Tirkiyê re sed û bîst û pênc kîlometr çarkoşe ye. Hejmara şîniyên wê heysit hezar e û li gorî serejmariya du hezar û çar an hejmara şîniyên wê çar sed û çel û şeş hezar û du sed û nod û sê kes in û ji nod û pênc sediyê ji niştecihên wê Kurd in. Efrîn di serdemên kevin de. Erdnîgariya Efrînê mirovên ya dir talî yê yekem yê ji Efrîqeya Rojhilate berî sed hezar salî pêşwazî kir û dişkefta bi navûdeng Dûderî ya li kenara rojava ji çiyayê Lêlûnê yê bicî kiriye ji bi hîv, guyz û goştê pezê wê xwariye. Bîranînên xwe û hestiyê neviyên xwe li wir hiştine. Lêkolîneran jî hestiyên zarokekî ku vedigere salên şeş hezar û çar hezar û pênc sidê berî zayînê dîtine. Temenê tê de miriyê jî di navbera du sale heta sê salî de bû. Ji wir hin neviyên wan ber bi başûrê Kurdistanê ve çûne û di şkefta şanîdar de bicî bûne. Her wiha şopên gundekî Çandiniyê li kêlek girêhên darê Gov Vedgere salên şeş hezarî berî zayînê hatiye dîtin. Vê erdnîgariyê gelek hemle dîtine weke Hissî, Aramî, Fursî, Persî, Sasanî û Igrîqî Iskenderê Mezin û neviyên wan Siloqîye, Rûm, Bîzantîye, Erebên Musilmane, Ewropîyên Salîbî û Selcûqî û Osmanîyên Tirk, Îngilîz û Fransa û paşê jî ji alîyê Fransa ve tevlî dewleta Sûrî ya nû bû. Ji ber wê çiyayê Kurmênc Efrîne weke cihê hevdîtinê bû û gelek ol, gelek netew û çand ketin nava hev. Ev yek di nexşên dîrokî û avahiyên kevneşop de diyar dibe ku gelek çiya, kenarên çeman, gelî û bi dehan jî gir û gundên kevin hene, lê mixapin ji aliyê tirkan ve di sala du hezar û heşt dan de rastî talanê hatin. Çiyayê Kurmênc belavbûna soparî, xûrî an jî mîtanî destpêkên kurdan di salên du hezarê berî zayînê de dîtiye. û li gorî dîroknasê Lubnanî Fîlîp Hittî got di pirtûka xwe ya bi navê Dîroka Sûriyê, Libnan û Filistînê de nivîsiye go wan soparî, xorî an jî mîtanî navê Sûriyê lê kirine. Li girê êndarê jî gelek bermahiyên kevneşopî û bi taybet jî fexar e ku vedigerin heman serdemê hatine dîtin. Wê demê çiyayê Kurmênc bi memleketên Mîtanî di navber salên duwazdeh û şazdeh berî zayînê de dorpêç kirîbû. Ji wan jî Pîriya, Heleb, Erşûm, li kêleka Rihayê li ser çemê Firatê, Bordudum, Dîlok Entab, Îlxût, Qerqemîş Cerablos, Kîzoftina, Edenê, Ogarêt, Ras Şemmara, Laziqiyê, Qatana, Til Mişêrfê, Rojhelatê Humsê, û Mokîş, Alalax, Til Etşan, li ser Çemê Asî û piştî wê Hesî dest deyna ser wê axê û paşê jî Aramî. û di salên hezarê yekem berî zayînê hemleya xildiyan, Orarto, bi serkêşiya serdarê duyem dîtiye ku di sala heft sed û pêncan berî zayînê de dest daynaye ser Ezazê û memleketa Pêt a Goşî an jî Arfad Til Rifet ya ku di bin desthilata Aramiyan de bû û piştî wan jî Mîdî û paşê Fursan Û dema ku hebleya Skenderê Meqdûnî hatiye ku sînorekî ji desthilata forsan re deyne, şerê Îsyos di sala sê sed û sî û sisê berî Zayînê li deşta Amkayê di navbera çiyayê Kurmêc û Amanosê de nêzî derbazgeha Pîlan pêk hatiye. Amkî jî ji ber desthilata Aşûriyan di dema mîrneşîna wan de di sala heyî sid û heştê û yekê berî Zayînê rastî talana wan hatine, koçê Efrînê kirine û heya niha jî li wir mane. Serkeftina Îskender jî li Êsûsê rê ji bo wî vekir e. Got berê xwe bide welatê Şamê û Misirê û ji wir berê xwe da Kurdistanê û di sala sê sed û sî û yekê berî Zayînê li kêlek Hewlêrê şerê Cokmêla bi Darios re kir û bi ser ket. Û paşê jî rêka xwe ber bi Hindê ve dewam kir. Bi mirina Iskender re û dabeşkirina împeratoriya wan di navber serekên wan de Çiyayê Kurmênc di sala sê sed û duwazdeh berî zayînê bi dewleta Silûqî ve hate girêdan. Ev dawî jî bajarê Antakyayê li ser bermahiyên gundekî Kurd ava kiriye. Ev jî li gorî Werd Nexlê di pirtûka xwe ya bi navê Antakya di nava serdeman de nivîsiye ku ew bajar li ser navê lawê xwe Antioschos bi nav kiriye. Paşê jî çiyayê Kurmênc di navbera salên sed û çil û heştê û pênc berî zayînê de kete bin serweriya Persîyan û bi hevpeymana bi Romaniyan re bi dawî bû û ji sala çil û çar an berî zayînê ve Efrîn kete bin serweriya Romaniyan û di dema veqetîna împeratoriya Roman bû ya a Rojhilat û ya Rojava.

û pir ava kirine û bermahiyên wan heya roja me ya îro jî mane. Di dema desthilata Persî Romanî de Erdişêr derket, ew jî ji Persî Romaniyan gelekî aciz bû, ji ber Persiyan çanda Hîllînî belav dikirin. Paşê jî dewleta Persî bi dawî kir û di salên du sed û bîst û şeş, şeş sed û sî û pêncê Zayînê de dewleta Sasanî ava kir. Kurd jî ji dewleta wî raz bûn û dibêjin ku Sasanî ji nejata Kurd tên. Ev jî li gorî nûçeyên berdewam ya Henîfa dî newerî dibêje ye. Vê yekê hişt gora ma ne ji vê yekê nerazî bin û gelek şer di navbera wan de derkevin û di serdema Împratol Kalîryos de Rom bi alîkariya Ermeniyan bi ser ketin, şahê Sasanî Nersî yê di şerekî de birîndar bibû, neçar ma ku hevpeymana lihevhatinê ya serî çemandî muhr bike, û hij got dev ji erdên li kêlek çemê Dicleyê berde. Li ser wê bêngehê jî memleketa Ermenyayê li ser sînorê kurdan ava bû û hewl da ku kerdoyiyan Amed û derdora wê tevlî memleketa xwe bikin. Efrîn di dema romaniyan de derbasgeheke kerwanên bazirganiyê bû. Kerwan di Efrînê re li ser rêka bazirganiyê ya Blok Kîrî ya di navbera bajarê Antakya û Jîndaros yan jî Cindêrsê de ye û paşê jî dibe du şax. Yek diçe Helebê û yek jî diçe Kelaha Xûrî yan jî Hûrî û ji wir jî dibe du beş. Beşek diçe bajarê Nizîbe û Zogma li ser çemê Firatê û şaxê din jî diçe Dîlok û ji wir diçe Kurdistanê yan jî Anadolê. Û li ser çemê Efrînê jî cihê pira niha ya li bajarê Efrînê. Di serdema Osmaniyan de pireke ji text hebû û li kêlek jî xanek pêşwaziya rêwiyan dike û ji bo kirîn û firotina tiştan dihat bikar anîn hebû. Belavbûna Xiristiyaniya Piştî xaçkirina Mesîh bi sed salî, Mesîhî li cîhanê belav bûn û ji Antakya paytexta wîlayeta Sûriya ku yek ji wîlayetên Roma ne û wîlayetên wê jî bi giştî sêzde bûn. Çiyayê Kurmênc Efrîn jî girêdayê Antakyayê bû û dikeve aliyê wê yê rojhilat. Û dema Mesîhî di serdema Qeyserê Qustantînê di sedsaliya çaran azayînê de weke olekî fermî hatiye ragihandin, Antakya bû navenda kursiya peyamnêrê xwedayî. Keleha Nebî Hûrî û Jîndaros yan jî Cindêrsê yên Çiyayê Kurmêncin û Pêvegirê dayî bûn. Her du li kêlek olên din e, navenda Mesîhiyê bûn. Ew ol ên weke Ezdahî, perestariyên xwedawend nebû ku xwedawendê ezman e û tevî hîn xwedawendên din ve. Mesîhiyî li gundên wê bi awayekî mezin belav bû. Mar Marone avakarê Zoma Marone li Libnanê. Li kêleka Xûrî yan jî Hûrî di nîvê duyem ji sedsala çarem ya zayînê de ji dayik bûye û di destpêka sedsaliya pêncan ya zayînê de li gundê Beradê jiyana xwe ji dest daye û li wir hatiye binaxkirin lê piştî wê laşê wî birin bajarê Afamya. Çiyayê Kurmêj di şeş sed salên destpêkê yên zayînê de pêşketineke mezin di çandiniyê de dît. Gelek erd ji bo çandiniyê hatin amade kirin û darên zêtûn û tirî lê hatin çandin. Berhem gelek derketin û bazirganî pêş ket. Her wiha ji bo guvaştina zeytûnan û tirî ve jî cihên guvaştina zêtûn û tirî hatin çêkirin. Zêta zeytûnan û gelek cureyên şerbeta dimsa tirî û meyêve çêdikirin. Her wiha pêşketineke avahîsaziyê ya fireh dîtiye. Gelek avahî, koşk û perestegeh hatine avakirin û heya rojameya îro ji weke xwe maye. Kesê lê dinere bi hêsanî nikare bedewiya wê pesn bide. Û di serdema Justinianos de jî, çiyayê Kurmêc û Antakyayê ve di navbera salên pênc sed û bîst û şeş û pênc sed û heftê û du di wan azayînê, ketin bin serweriya şahê Sasaniyê Noşîrwan û di sala şeş sed û sî û heftê zayînê de jî dewleta Sasanî li ser destên erebên musilman nirûxiya. Belavbûna Îslamê Piştî ku dewleta Îslamî xwe li bajarê Minewerê bicî kir, hemleyên erebên Musulman di bin navê vekirin û belavkirina ola Îslamî de pêk hatin. Destpêka wê jî di serdema Umar bin Xettab de bû. Wî jî Ebû Ubeyda bin Cerrah di sala pazdeh ya Hicrî û sala şeş sed û sî û şeş ya Zayînê de erkdar kir ku bibe serkêşê hemleya ber bi Şam û Kurdistanê ve. û piştî destê xwe dayna ser Helebê ber bi Bakur ve çûne û Entakya kirin armanc. Vê jî di encama lihevhatinekê li beramberî goriyeke radest bû û paşê jî hemleye ber bi Çiyayê Kurmêj ve dewam kir û karîbûn dest deynin ser deşta Çûmê û paşê jî Kelaha Xûrî yan jî Nebî Hûrî û piştî berxwedaniyeke kin keşeyên wan derketin û aştî weke Antakyayê xwestin. Hevpeyvîn bi Îyad bin Xenem, alîkarê Ebî Ubeyda li gundê Şerqiya yê girêdayî Bilbilê pêk hat. Hevpeyman bi dayîna paçe bi encam bû. Hemleyê jî dewam kir û berê xwe da Ezazê, Dîlok, Entab û Kerkem, Mereşê, niştecihên Kerkemê jî ola Îslamê nebijirandin. Li hember wan sekinîn û li ber xwedan û tevlî artêşa Romanî bûn. Paşê jî li çiyayê Kurmênc û Amanos û heya çiyayê Libnanê belav bûn. Zoma Mewarnê jî bi pey wan ketin û bi hev re hevpeymaniya bi navê El Mere de ava kirin ku bikarîbin desthilata Erebên Musulman ji xwe dûr bixin. Çiyayê Kurmê jî di serdema Omewî û Ebasî de di bin desthilata Erebên Musulman de ma. Belgeyên dîrokî xuya dikin ku Çiyayê Kurmê ji pêşketin û aramiyek balkêş di serdema Eyûbî de di sedsala duwazdan Azayînê de dîtiye. Ev jî piştî ku gelek kom ji seranserî Kurdistanê hatin were ku tevlî hemleya Salaheddîn bibin û her wekî din çiyayê Kurmênc ji êrîşên Salîbî biparêzin. Ev jî piştî şerê Hittîn di sala hezar û sed û heftê û heştê zayînê û rêzgarkirina Quds de bû. Û dibe ku ev êrîşa Selîbî di deriyê pîlan re yê li ser Amanosê yê ku dikeve rojavayê wê pêk hatibe. Û di sala hezar û çar sed û hejdan de Mamalîkan karîbû dest deynin li ser Heleb û navçeyên wê ve û ji nava wan navçeyan jî Çiyayê Kurmênc û Kîlîkyayê bixin ben serweriya xwe. Piştî şerê caldîran e di sala hezar û pênc sed û çar dan e û Mirc Dabik sala hezar û pênc sed û şazt dan de û serketinê Osmaniyan li ser Mamalîkan û ketina wan a Helebê ku tevahiyên navçeyên wê ji nava wan jî Kilîs kirin ber serweriya xwe, çiyayê Kurmênc bi herêma Kilîs ve di bin dagirkeriya Osmaniyan de hate girêdan. Sultanê Osmanî Silêman Qanûnî di navbera salên hezar û pênc sed û bîst hezar û pênc sed û şêst û şeşan de mîrneşîna Kilîs bi awayekî magze da Can Polatê Kurd e. Kilîz jî ji serdema Eyûbî ve mîrneşîneke Kurdî bû û malbata Mendî ya Kurdên Êzîdî serkêşiya wê dikirin û heya sala hezar û şeş sed û duwazdan jî di bin serweriya Can Polatiyan de ma. Paşê jî mîrên wan çûn Libnanê û zewac di navbera wan û malbata Menîyîn de çêbû û li herêma Şûf bûn mîr û heya roja îro jî heremê tevî Zoma Durzî birêve dibin. Piştî wan jî eşîrên Robarî ya Kurd Mîrneşîna Kilis bi rê ve birine û piştî wan jî di sala hezar û heft sed û çelî de Battal Axa yê ji Çiyayê Kurmênc bi rê ve biriye. Bi kurtî, Mîrneşîna Kilis û tevî wê jî Çiyayê Kurmênc ku di dema Osmaniyan de bi navê Kurdag hatiye bi nav kirin. Kesên ew birê vedibirin di navbera sed salên sêzda û heta nozdan de Kurd bûn. Û di demên kin de jî hin ji bilî Kurdan ew birê vebirine. Di navbera Heleb, Entakya û Iskenderona goreka bazirganiyê de bû û gelekî bi metirsiyan bû. Di serdema Sultanê Osmanî Mehmûd de li kêlek derbazgeha Pêlan li Efrînê şerên dijwar di navbera artêşa Mehmed Elî Paşa Waliyê Misirê bi serkêşiya lawê wî Îbrahîm Paşa û artêşa Osmanî de rû dane. Îbrahîm Paşa jî di sala hezar û heşt sed û sî û du di wan de Serkeftineke mezin bi dest xistiye û ber bi Konyê û Îstanbulê ve dewam kiriye. Lê Rûsya, Îngîlîz û Fransa li pêşberê derketin û sînorek ji pêşketina wî re dinan. Encam ji hevpeymana kotahiyê bû ku di sala hezar û heşt sed û sî û sian de pêk hatî. Osmaniyan destçare wîlayetên Şamê jê re berdan û çiyayê Kurmên jî di hemû wan serdeman de rewşeke serbixwe dijiya ku xwe bi xwe birêve dibir. Şerê Cîhanî yê Yekemîn Nîştecihên çiyayê Kurmên ji rewşek xirab di dema Şerê Cîhanê yê Yekemî de jiyan kirin. Almanyayê rêkatirênê di nava erdên wê re ava kirin û amadekariyên şer dikir. Vê yekê jî hişt ku gelek erd ji bo wê werin desteserkirin û gelek dar jî ji bo tirêna li ser komirê dimeşe qut kirin. Çiyayên bi dar û ber rût man. Osmaniyan jî hejmareke mezin ji xort û ciwanan girtin û bi zorê birin şer, piraniya wan piştî şer venegeriyan. Her wiha ji ber desteseriya dewletê ya li ser genim di dirêjahiya şer de, birçîbûn û belengazî belav bû. Her wekî din jî hişt ku Kurdistan ji aliyê dewletên di şer de bi ser ketine bibe çar perçe. û bi dawiya şer re jî wezîrê şerê Osmanî di sala hezar û neh sed û hejdan de agirbesta Monros mohr kir. Şerê Hirê Tanê yê li kêlek Helebê di dawiya şerê cîhanî yê yekemîn de rû daye û Mistefa Kemal serokê feyleqê heftan bû li wir artêşa wî ruxiya û ber bi Efrînê navçeya Rejove dê rewşeke xirab de vekişiyan. Henîf Axa yek ji pêşengên Reco ji bo rewşa wan mehrîban bû û xwarine ji wan re pêşkêş kir û paşê jî wan meşa xwe ber bi Tirkiyeyê ve dewam kir û piştî sed salî di dema dakirkerina Efrînê ji aliyê Tirkiyeyê ve ji ber kiryara wî ya wê demê hat xelatkirin û Tirkan dest deyna ser mala wî ji ber ew male di wê demê de bibû cihê rêveberina Ataturk. Artêşa Brîtanî bi dawîbûna Şerê Cîhanê yê Yekemîn re ji Sûriyê vekişî û li şûna wê artêşa Frensî wekî dewleteke çavdêr û desteser li ser Sûriyê hate deynan. Ev jî encama Hevpeymana Sykes-Pîko û encamên Komcivîna Aşitiyê bû. Di wê demê de pirsgirêka Kurd hate pêşkêşkirin û hevpeymaniyan biryar dan Go Kurdistan, Ermînya, Sûriya, Iraq, Filistîn û kendava ereban go ji bo wan her yek welatekî ava bikin. Lê Brîtanya û Firensa û bi bihaneya go ev gel ne xwedî biryareke siyasî û hêz in, dê di bin çavdêrî û serweriya wan de bimînin. Û di hevpeymana Sîver de jî û di madeyan şêst û du, şêst û sisê, şêst û çaran de Rêveberiya xweser ji bo Kurdistanê pêşkêş kirin. Lê di madeya not û çaran de divê Sûriye di bin çavdêriya Fransa de bimîne û li gorî wê jî Rojavayê Kurdistanê û di nav de Çiyayê Kurmênc ji para Fransa bû. Vê yekê hişt ku malbat ji ber sînorên hatine deynan de ji hev qut bibin. Piştî rêzê hevpeymanên ji sala hezar û neh sed û bîst û yekan di navbera Fransa û Tirkiyeyê de Fransa rêza li ser sînor gorêka trênê ya Berlîn Bexdadê tê re derbas dibe ji Tirkiyeyê re hişt. Bi vî awayî rêka trênê ji Çopanpeyê, Raî û heya Nisêbînê bû ya Tirkiyê û derfet da Tirkiyê. Got dirêka di çiyayê Kurmêj re derbas dibe çekên leşgerî derbas bike. Her wekî din jî ji bo Tirkiyeyê dev ji Kîlîkyayê jî berda. Ev jî weke alîkarî û derbasgeheke ku artêşa Mustafa Kemal di wir re ji Anadolê derbasî Kurdistanê bibin. Her wekî din alîkariya leşgerî pêşkêş wan kirin ku di şerê xwe de li hember Kurdan bi ser bikevin û bi taybet jî di serhildana Şêx Seîd de. Her wiha Fransa ji Tirkiyeyê re bîst û sê gundên Çiyayê Kurmênc hiştin. Ev gund girêdana wan ê ya dîrokî û erdnîgarî bi Çiyayê Kurmênc ve ye. Berxwedana li hember Fransiyan. Destpêka hestên netewî di cem Kurdan vedigere derketina hevpeymanên Sîver û Lozan. Di vê demê de dewletên hevpeymanî mafên wan paşguh kirin û di heman demê de jî Tirkiye bi destekî ji hesin bi ser wan de çû. Wê demê Kurdan bi awayekî eşkere rengê dagirkeriyê û tenêhiştinê dîtin. Ji aliyekê ve girêdana malbatî bi aliyê sînorê yê din re û ji aliyekî ve jî ketina artêşa Frensa ya axawan û di encama guhertina çandên wan û divêtiya parastina axê, berxwedana li hember Fransiyan xuya kir. Lê ev yek bêyîgo serkêş û bernameyeke raperînê hebe. Di destpêkê de bi awayekî ferdî bû û hêdî hêdî berfireh bû. Tirkiye hestên gel bi rêka Çîna Axatiyê ya belav ku li Çiyayê Kurmêc û derdora wê û Heya Cebel Zawiyê, Îdlib, Cisr Şigur û Heya Til Kelex li ser sînorê Libnanê guhin gundên Kurdan li wan daran belav hene, bi kar anî. Hejmareke zêde ji malbatê Kurd ên axe ji zû ve û ev rewş kontrol kiribûn. û ji destpêkê ve jî karmendên dewleta Osmanî bûn. Gel ji ber zulma wan gelekî êş kişandiye û bi rewşa nû re jî ev çîn dabeşî sê beşan bûn. Beşek bi Fransa re bû alîkar û destek dayê ku hin tiştên kesî ji wan bigirin û piştgirî dan cotkarên Belengaze ku tevlî çekdarên pişteka ya artêşa Fransê bibin. Beşek ji aliyê kesên axe Yên heremî ku bermahiyên dewleta Osmanî ya hatiye rûxandin bûn, hewl didan ku ji nû ve serweriya Osmaniyan û avakirina wê derxin holê. Ev jî bi rêka gurkirina hestên olî û netewî yê hin axe û gundiyên cotkar û belengazan pêk dihat. Ya sûyem jî dendika serhildana netewî bûn û bi hin ne komên din ne ên Sûriye re jî li cihên cuda bûn alîkar ku berxwedana civakî li dijî Fransiyan dest pê bikin. Rola mezin jî ya têkoşerê Kurd e Îbrahîm Henano bû. Çû serdana Çiyayê Kurmênc Efrîne û civînek li gundê Maratê ji bo piştgiriya berxwedanê û tensîqa bi heremên din ên Sûriye re li dar xist. Rola Kurdan di dîroka Sûriyeyê de gelekî mezin bû. Weke keleh li hember dagirkeriyê sekinî. Heremên wan cihê tekane bû ku Fransiyan nikarîbû bi aramî lê bimînin. Berxwedaniyeke bihêz di navbera salên hezar û neh sed û bîst û hezar û neh sed û çil û pênc an de dîtin. Îbrahîm Hanano jî serokê serhildana Sûriya bi awayekî sereke li ser Çiyayê Kurmêj dimîne. Edhem El Cundî di derbarê destpêkirina serhildanê de nivîsiye. Şervanê Kurd Maho Îbo Şaşo Ew yê yekemî bû ku guleya yekem avêta rûyê Frensiyan. Koma wî jî tova yekem bû di avakirina komên din ên li Sûriyê. Dema Şaşo karî çel şervanan ji gundên Çiyayê Kurmên ji Efrînê kom bike û ji wan koma destpêkê ya şerker amade bikir. Henano jî keleha Sem'an a li kêleka Efrînê kir navenda xwe, ji ber keleh di navbera Efrîn, Idlib û Helebê de ye. Bilez dewleta Tirkiyê xwest ku alîkariya serhildanê li Çiyayê Kurmêj bike û bi rêka îstixbara xwe got wê ji xwe re bikar bîne. Civîneke berfireh ji bo wê li derdora bajarê Mereşê li Bakurê Kurdistanê di sala hezar û neh sed û hejda ne bi serkêşiya Heşhendan Şêx Îsmaîlzada, Seydo Dîko, Ehmed Rûtê, û evdî Xocê li dar xist. Ev jî bi armanca tevlîkirina ciwanan ya hêza milî, hêza civakî bike ku li hember Fransiyan bisekinin û bêyî kes armanca Tirkiyê bizanîbin. Hemûyan li ser encamnameya civînê erê kir. Piştî vegeriyan, li nava çiyê civînek çêkirin û deh kesên din jî tevlî wan bûn. Pîlansazî û avakirina komên çekdarî bi alîkariya Tirkiyê nîqaş kirin ku ragihandina wê were kirin ku girêdaneke gelê Kurd bi wan çêbibe û wan ji dagirkeriya Fransayê hişyar bikin û şerê wan bikin. Wan koman jî gelek şerên cuda kirin ji wan geliyê Tîrane, geliyê Aşlî, Textê Kobro, Qerebaba, Pira Herderê, Reco û çalakiyeke serkeftî di nava bajarê Kilis de bi berdana girtiyan bi encam bû. Vê jî ji buhara sala hezar û neh sed û bîst a. û heya hezar û neh sed û bîst û nehan dewam kir. Şêwirmendê Fransî, Hin çete ji kesên ne har û diz di nava komên çekdar ên li kêlek artêşa Fransî amade kirin. Di wê demê de jî tevgera mûrîdan li çiyayê Kurmênc derket. Wê tevger banga îslamiya Neqşebendî ya bi guman kir û bi serkêşiya Şêx Îbrahîm Xelîl bi nasnave Şêx Efendî tê nasîn. Di nava cotkarên Belengaz de belav bû û li dijberî Axatiyê disekinî. Dixwest gopêgirtên eşîrtî û malbatî dadgehan rake, têkiliyên xwe yên bi guman jî bi îstixbara Tirkiyê re hebûn. Delîlê wê ku Şêx Efendî di tunekirina serhildana Şêx Seîd de bi navê Şêx Mucahididdîn Neqşebendî li kêlek artêşa Tirk sekinî û her digot jî ew Kurd e. Tevgera murîdan li navçeyên asê û dûrî navendên Fransîyan belav dibû, weke Bilbilê, Reco û Meydana û ji Mizgefta Nebî Hûrî ya li aliyekî gundane, cihê civînên xwe navend girt. Ji şervanên wan ê herî navdar jî Reşîd Îbo ye, ji gundê Bilêlka ye. Vî koma yekem Açekdar ava kir û paşê jî bû serokê Baskê Leşgerî yê Tevgerê û piştî pêkanîna hejmarek ji çalakiyan li dijî Fransîyan û belavbûna desthilata Şêx Fransîya ew girt û radestî Tirkiyê kirin. Dibe ku ev jî encama hin lihevhatina be û di zindana bajarê Entabê de dîl hate girtin. Lê wî jî tevger bi rêka Şêx Henîf yê go bûye cîgirê wî ku ji gundê Serîncekê ye dişopand. Tevgerê karî bû go destê xwe bi temamî deyne ser çiyê. Ev jî bi rêka bikaranîna êrîşên li ser hev li dijî Fransî û axayan bû. Herwiha di navbera salên hezar û neh sed û sî û sê hezar û neh sed û sî û şeşan de, Bac li ser gel ferz dikir. Dewleta Tirk hewl da ku di wê demê de alîkariya xwe ya bêdawî ji tevgera murîdan re pêşkêş bike û hikûmeta Hatayê bi hin hevpeyman bi Frensiyan re ava bike. Ev jî bi armanca ku Iskenderonê û Çiyayê Kurmênc tevlî erdnîgariya xwe bike. Tewfîr Beg, serokê hikûmeta Hatayê Beg û axayên Kurd ên xwedî nav û deng Li Çiyayê Kurmênc xwest seredana wî li Entabê bikin. Gelekan vexwendina wî bejirandin. Ji wan jî, Mennan Neyazî Celûsî ji Êla Şikakî, Arif Axa ji Êla Rûbarî, Hesen Axa Diwîko ji Êla Amkî, Pay Mihemed Şêx Îsmaîl Zada ji Êla Peyan, Xelîl Seydo Mêmî û Ehmed Axa Gence ji Cûmê. Hisên Axa Ewnî ji Êla Şêxan. Serokê Hikumeta Hatayê ji wan xwest ku piştgiriyê û erêkirinê bidin ku Çiyayê Kurmênc têkeve bin desthilata Tirkiya. Û bi dawîbûna civînê re jî û vegera mêvanan, Tirkiyê hin alîkarî û hejmareke mezin ji kumên Tirkî ji wan reşandin wekî rêklamekê be, ku li ser gundiyan belav bikin. Di wê demê de jî Tirkiya Kemalî biryar derxistibû ku cilên netewî ên Kurdî û bi taybet jî cemedana Kurdî li Bakurê Kurdistanê qedexe kiribû. Lê tevgera murîdan hewldanên Tirkiyê qebûl nekirin. Dibe ku di wê demê de ji koma netewî ve nêz bûbe ku koma netewî hewl dida dagirkeriya Frensî bi awayekî aştiyane bi dawî bike û hikûmeteke netewî ya Sûrî ava bike. Piştî Şêx Efendî di zindana Entabê de du salan ma, heya sala hezar û neh sed û sî û heştan ber bi pîlê çîk ya li rojavayê Anadolê ve hat biderkirin. Paşê berê xwe da Helebê û tevî du kesên din ji rêveberên tevgerê tevlî civîna koma neteweyî bûn. Ji wan jî Qurt Elî, û Reşîd Îbo. Di civînê de biryar hate girtin ku serhildaneke berfireh li dijî Frensîyan li dar bixin û ji Çiyayê Kurmêj dest pê bikin û bi rêveberiya Tevgera Murîdan ji ber ew cih yê herî goncav e ku raperîn lê rabe û paşê jî li heremên din ên Sûriyeyê de rabin. Koma Netewî soz da ku çek û pereyên pêwîst e ji bo tevgerê bide, lê paşê jî nekarî bide. Wê demê Şêx Efendî çû ser sînorê Tirkiyê ku plansaziya xwe bi fermandarê wê re deyne ku bihêle endamên tevgerê Murîd sînor derbas bikin û çekan peyda bikin û tiştên desteser dikin bifiroşin. Bazirganê bi navê Hesen Kêfo erkdar kir ku çek û rextan peyda bike, lê fermandarê sînore Şêx Efendî girt û dîsa bir girtîgeha Entabê. Di wê demê de hin lihevkirin di navbera Fransa û Tirkiyeyê de çêbûn û bi awayekî fermî Fransa Iskenderon di bîst û sisê Tîrmeha hezar û neh sed û sî û nehan de ji Tirkiyeyê re hişt û bi vî awayî Tirkiye bi temamî dev ji tevgera murîdan berda. Rewş li çiyê piştî kuştina hin axayê nêzî Fransîyan bi destê murîdan tevlî hev bû. Artêşa Fransî jî bîst gundên girêdayî murîdan bi balafiran topebaran kirin û bi taybet jî gundê Naza bi bahaneya ewlekarî lê çêbibe. Du rojan li ser hev hate topebaran kirin. Gundan gelek zirar di mal û kesan de dîtin. Hîn niştecihan jî mecbûr bûn ku biçin aliyê Tirkiyê û heya roja îro jî hinek ji wan li wir mane. Tevgera Murîdan, êrîşî navend û qereqolên Frensî di azara hezar û neh sed û çil û şeşan de kirin. û dest de înan ser. Berê xwe dan Helebê û hîn şervanên Ereb jî tevlî wan bûn. Bi hev re wan karîbû zindanê rêzgar bikin û girtiyan derxin. Vê yekê hişt ku Fransa di hevdê Nîsana hezar û neh sed û çel û şeşan de Sûriye weke dewleteke ser bi xwe qebûl bike û artêşa xwe jê vekişand, navê wê jî bû Cumhûriya Sûriyê.

û Îbrahîm Xelîl Şêx Efendî yê cara duyem di zindana Entabê de hatibû girtin û paşê jî bi daxwaza Fransa biribûn Manîsayê. Di sala hezar û neh sed û pêncî û duduan de bi plana wezîrê hundir yê Tirk û partiya CHP'ê di qehwexaneyekê de hat kuştin. Tevî ku Şêx Efendî di sala hezar û neh sed û çil û şeşan de yek ji serkêşên ku Îsmet Înono serokê CHP'ê di dema seredana wî yan Manîsê de pêşwazî kir û ji murîdên xwe xwest ku ji bo Înono di hilbijartinê de dengê xwe bidin. Ev yek diyar dike ku Şêx yek ji endamên îstixbaratê bû û piştî Tirkiyeyê destê xwe daynan ser Êskenderonê û bîst gundên Efrînê rola wî qediya. Cîgirê wî Şêx Henîf di dema hilbijartinên Perlemanê di sala hezar û neh sed û çel û heftan de di pîlana Reşîd Îbo berpirsê leşgeriyê yê murîdan û bi ajotina ji koma netewî li Efrînê hat kuştin û bi kuştina Şêx Henîf re rola tevgera murîdan li Çiyayê Kurmênc bi dawî bû. Piştî tesbîtkirina sînor di navbera Sûriyê û Tirkiyeyê de Kilis bû navenda îyaleta Tirkê û Çiyayê Kurmênc jê qetiya. Ji ber wê jî navendeke rêveberinê ya Fransî li şûna wê li Çiyayê Kurmênc hat avakirin. Gundê Qitmê destpêkê bû navend û paşê jî Meydankê û piştî wê Mabata. Heya wê demê navenda Efrînê li kêlek pirê hate avakirin. Ew cih bi temamî vala bû. Avakirina seraya hikûmetê û pê ve girêdayî qereqol û girtîgeh di navbera salên hezar û neh sed û bîst û sê û heya sala hezar û neh sed û bîst û heftan de dewam kir û ji sala hezar û neh sed û sîh de navenda Efrînê amade bû ku bibe navenda sereke ya Çiyayê Kurmênc. Di wê demê de jê re digotin Kurd Dag û piştî wê jê re Efrîn hate gotin. Di sala hezar û neh sed û sî û du duan de jî Meclisa Belediyê hat avakirin û paşê koçberên ermen û kesên ji Edenê, Mêrsîn û Îskenderonê hatin lê bicih bûn. Piştî wê jî bajar mezin bû û dibistan û bazarên bazirganiyê lê hatin avakirin. Piştî şoreşên gelan yê li heremê ji destpêka du hezar û dehan de li dijî pergalên desthilatdar, di sala du hezar û yazdan de gihiştî Sûriyê, lê ji ber destwerdana dewletên derve bi lez ji wê rastiya xwe dûr ket û bi taybet jî ji aliyê Tirkiyê û Qeterê ve. Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî aliyekî şoreşê tevî gelên din mîna, Aşûrî, Suryanî, Ermenî, Turkmenî û Çerkesîyan ve hil dan ser milên xwe ku pergaleke demokrat ava bikin û ew giş cihê xwe têde bigirin. Ji ber wê jî şoreşa nozdeh Tîrmehê di sala du hezar û duwazdan de ji Kûbanê dest pê kir û belavî heremên din bû. Ji nava wan jî Efrîn. Lê dagirkeriya Tirkiyê êrîşeke bir ser Efrînê. û di hejdê Azara du hezar û hejdan de tevî çeteyên wê ve dagir kirin, gelek kuştin, êşkence û revandin, koçkirin û talankirina malan pêk hatin. Ev kiryar jî di kêlek raporên neteweyî de hatin belgekirin.